Ech wollt Iech begréissen, och am Numm vun déi Lénk, datt Der zu esou ville Leit heihinner komm sidd, fir dem Maxime Weber nozelauschteren. Et sinn ebe vill lénksversifften Extremisten zu Lëtzebuerg, kann sech der ëmmer genuch nach fir weekends sech ze treffen. Vendredi Rouge hu mer scho virun enger Partie Joren. D'Iddi war u sech, fir e Mann, eng Fra anzelueden, déi zu engem gewëssene Sujet schwätzt, deen net muss Member sinn vun déi Lénk, deen e Virtrag hält vun enger dräivierel Stonn ongeféier oder eng Stonn, an dann, datt mer an der zweeter Hallschent och dann dem Publikum d'Wuert ginn, fir Froen ze stellen, Kommentarer ze maachen an esou weider, a datt een dat och e bëssen an engem relaxe Kader ka maachen, wéi hei eben am gudde Wëllen. Wou den do och nach ee kann zesummen huelen fir d'Woch esou ofzeschléissen. Mir hunn eng ganz Partie Saachen als Lénk wou mer awer drun halen, trotz de Wahlen, elo ass e bësse méi schwéier natierlech, fir awer nach esou Momenter ze hunn, déi net onbedéngt strikt bürokratesch sinn, Versammlungen oder esou, mee eeben och sou Owentavis de Vendredi rouge. Mir hunn och Summerunien, déi si elo. fir dëst Joer eriwwer a mir wäerten nach versichen weider Konferenzen ze maachen an och weider Vendredis rougen an nächster Zäit. Déi sinn och an der Maach, sinn amgaang se ze plangen, mee Dir wäert scho mat Zäiten informéiert ginn, wéini a wou se stattfanne well se net onbedéngt ëmmer op der selwechter Plaz stattfannen, heiansdo och zu Esch. Voilà, an dat Bescht ass natierlech sech op der Facebook-Säit ze mellen, da gëtt een dat besser besser gewuer. Voilà, Dir sidd heihinner komm fir dem Maxime Weber nozelauschteren. Ech ginn dovunner aus, datt déi allermeescht vun Iech de Maxime Weber kennen, oder op jiddwer Fall wësst, datt hien e Blog huet. um Internet, deen awer relativ staark zirkuléiert. De Maxime Weber ass 1993 zu Lëtzebuerg gebuer. En huet zu München an der Ludwig-Maximilian-Uni e Bachelor gemaach an der Philo. an elo ass en am gaangen e Master ze maachen op der Freie Universität zu Berlin. En ass u sech um Internet haaptsächlech aktiv zënter 2011, wou e virdrun e Blog hat, deen net esou geheescht huet. En huet am Ufank Lorcars mythische Schreibkammer geheescht a schlussendlech huet en dat e bësse vereinfacht. 2014 heescht säi Blog ganz einfach Maxime Weber Blog an ass en einfach ze fannen a Ech recommandéieren Iech all, mee ech ginn dovunner aus, datt Der schonn all drop waart, fir dee reegelméisseg ze liesen. En ass och belount gi fir déi Aktivitéiten dëst Joer mam René Oppenheimer Präis. Dat u sech e wichtege Blog, well en op eng relativ extensiv Aart a Weis informéiert, wat hei zu Lëtzebuerg um rietse Bord sech alles zesummendeet, Haaptsächlech, mee net nëmme, mee haaptsächlech op de Réseauen, well do si se immens aktiv. En huet och dës lescht, ech mengen dat war säin leschten Antrag, deen interessant ze liesen ass, dee méi praktesch ass, dat ass esou en Handbuch, wéi ee soll mat hinnen ëmgoen, zemools op den Interneten, geet herno dorobber eran, äntwert en, net äntwert en, an esou weider. Also virun. An niewebäi, den Maxime schingt dann net beschäftegt genuch ze sin, schreiwt och nach Bicher an komponéiert och, mecht och Musek an enger Band, déi Todes, Todesnot. Todesnot, ech kréien meng eegen Schrëft net méi gelies, Todesnot heescht, voilà, déi fënnt ee vläit och um Internet, voilà, sou. Ech mengen, ech désitréien a komme fir dem Maxime nozelauschteren an ech ginn him dann eben d'Wuert an da kënn Der reagéieren. Maxime. Moien a Merci fir d'Introduktioun, David, an och Merci nach eemol, datt ech haut hei schwätzen däerf. Et freet mech wierklech. Jo, also ech wollt eigentlech elo fir d'éischt emol am Kader vu menger Presentatioun esou zwou Froen, behandelen, an zwar déi éischt Fro wär, Wat ass déi riets Zeen zu Lëtzebuerg a wéi ass se opgebaut a mat wat fir rhetoresche Mëttele geet se vir, oder mat wat fir Mëttelen allgemeng? An déi zweet Fro wär dann, Wéi kann een esou rietsen Acteuren am Grand-Duché am effektiivste, wéi kënnen am effektiivste géint déi virgoen? Genau, a wéi ech vum Ufank aus emol wat ass eigentlech déi riets Zeen? An dorënner gëtt keng allgemeng gülteg Definitioun, an dat ass och e Begrëff, deen ech esou aus dem Däitschen iwwerholl hunn. Mee also ech verstinn dorënner virun allem Beweegungen, Parteien an eenzel Persounen, déi sech vun hirer Ideologie oder hirer Gesënnung hier um Bord vum rietse politesche Spektrum beweegen. an déi awer och virun allem duerch auslännerfeindlech, rassistesch, sexistesch, islamophob, homophob oder transfeindlech oder och geschichtsrevisionistesch Aussoen opfalen. A wéi ech Iech gären nach weise wëll, ass, datt een et an der rietser Zeen tëscht deene verschiddenen Acteuren, déi do Parteien, Beweegungen oder eenzel Leit kënne si, ganz vill Iwwerschneidungen Net nëmme personeller Aart, mee och vun der Methodik an der Rhetorik hier. Genau. A wéi den David scho sot, fokusséieren ech mech virun allem op wat se an de sozialen Netzwierker mécht, well déi riets Zeen huet sech bis ewell virun allem doriwwer organiséiert. Awer säit kuerzem ass eben och eng riets Facebook-Beweegung, op déi ech nach zimmlech intensiv agoe wäert, déi ass, huet sech elo mat enger etabléierter Partei verbënnt, fir am Wahlkampf matzewierken. A jo, dowéinst limitéiert sech net nëmmen op d'sozial Netzwierker, mee a jo. A genau, an op déi, op dat Bündnis aus der adr an dem Wee 2050 wäert ech eebe mech och fokusséieren haut, well déi am Moment déi gréisst Opmierksamkeet kréien an och déi meeschte Leit erreechen eigentlech mat hirer Rhetorik. A jo. A genau, mee ech wäert awer mech net nëmmen op si fokusséieren, also ech wäert mech op si fokusséieren, mee ech wäert och Vun hinnen aus muss een esou agoen, wéi wat sinn d'Verbindungen nach zu aneren Acteuren, wouranner eelene se sech an, jo, genau. Jo, also dann ginn ech fir d'éischt emol op W250 an d'ADR an. Genau, dat ass eng Kooperatioun, déi gouf um Ufank vum Joer an d'Liewe geruff an dat ass wierklech interessant, well dat ass en zimmlechen Novum. Innerhalb vun der rietser Zeen an der politescher Landschaft allgemeng, well et bis ewell nach net esou war, datt iergendeng riets Facebook-Gruppéierung mat enger etabléierter Partei sech verbünnt gewëssermoossen. Et kann een och net mat der Situatioun beispillsweis an Däitschland vergläichen, well do jo elo am Moment esou e bëssi de Schulterschluss tëscht der AfD a Pegida stattfënnt, well d'LDR an AfD kann een och net esou eent zu eent gläichsetzen, obwuel et natierlech Iwwerschneidunge ginn. Genau, an 1950 war och net an der Realitéit aktiv bis ewell an där Form. Dowéinst, dat ass wierklech eng eenzegaarteg Form vun, jo, eng eenzegaarteg Form vu politeschem Mouvement. An dowéinst huet huet dat och bis ewell Konsequenze gehat, déi ee sou nach net konnt virausgesinn an déi wierklech och interessant sinn, vläicht och nach e bëssi drop agoen. Genau. Also, eng vun de Konsequenzen ass eben elo, datt d'ADR duerch dës Kooperatioun gewëssermoossen en ausserparlamentareschen Aarm huet, well wéi 2050, déi hunn iwwer 9.000 Likes op Facebook, da muss ee sech mol, dat kléngt elo nach net esou vill, mee wann ee vergläicht, all aner Partei zu Lëtzebuerg, keng vun deenen huet wierklech esou vill Likes wéi 9.000. Also déi meescht hunn, ech mengen d'CSV huet der och manner esouguer, déi hunn der och nëmme esou puer dausend, awer net 9000, an dozou hunn se eng enorm weit Räichwäit, fir elo och am Wahlkampf d'Inhalter vun adr ze verbreeden. An dat war da wahrscheinlech och eng vun de Motivatioune fir dat Bündnis anzegoen. An anerersäits profitéiert d'Wee 2050 elo dovunner, datt se op d'Ressourcë vun enger etablierter Partei kënnen zeréckgräifen an och e bëssi op de Prestige, soe mer emol, mat enger etablierter Partei déi och gewëssermoosse Respekt a verschiddene Kreeser vun der Bevëlkerung huet, da mat deenen ze inter, also mat deenen ze kooperéieren, bréngt hinnen dann och vill Virdeeler. An een Aspekt, ech hat an engem Artikel scho virun e puer Méint, iert de Wahlkampf richteg lassgaangen ass, hunn ech och schonn driwwer geschwat, an do war een Aspekt, deen ech nach net beduecht hunn, an dat ass, datt sech d'ADR bequeem kann ëmmer distanzéieren, wann déi vu Wee 2050 e bëssi iwwer d'Sträng schloen. Well d'Saach ass déi, si kooperéieren zwar, mee déi vun Wee 2050, déi trieden och un bei der adr, bei de Lëschten, mee se sinn net Member an der Partei. Dat heescht, wann dann iergendee vu Wee 2050 iergendeppes Schlëmmes seet, an ech wäert iech nach Saache weisen, déi zimmlech krass sinn, da kënnt dee vun der adr esou soen, jo, mee en ass jo net Member bei eis, oder, jo, mir kënnen en nëmme vun der Lëscht huelen. An dat ass dann och eng zimmlech clever Taktik esou. Genau, dozou wäert ech spéider och nach méi erzielen. Jo, da komme ech zu engem vun den éischte Mëttelen, déi se uwenden, an dat ass eben, datt se sech dauernd op dorop beruffen, datt si politesch d'Mëtt representéieren. Also dat ass elo virun allem wéi 2050. An dat ass eng zimlech, dat ass eng zimlech grouss kognitiv Dissonanz, déi se mussen hunn, well d'ADR jo bekanntermoossen eng riets-ausse Partei ass. An Genau, da weist ech mol en éischt Bild, dat e bëssi representéiert, wann ech elo d'Maus fannen. Wou ass se? Ech mengen iergendwéi geet et net. War se grad do? Ech maachen eng Kéier meng Laptop. Moment.

An dobäi beruffen se sech och ëmmer nees op déi ominéis 80 Prozent, déi deemools beim Referendum 2015 géint d'Auslännerwahlrecht gestëmmt hunn. Elo ass et esou, si behaapten, datt si am Numm vun deenen 80 Prozent schwätzen. A fir d'éischt emol sinn déi 80 Prozent just 50 Prozent vun der lëtzebuergescher Bevëlkerung. A vun deenen 80 Prozent, géing ech soen, sinn och net vill frou, datt se elo vu bl 250 representéiert ginn. Duerch dës Beruffen op politesch Mëtt, genau, duerch dat Beruffen op politesch Mëtt, gesi si sech eben, do ass nach eemol esou eng Erklärung dovunner, datt si esou, jo, mat deenen 80 Prozent oder esou, datt si déi representéieren, déi deemools am Referendum dogéint gestëmmt hunn an domadder also quasi D'Majoritéit vun der lëtzebuergescher Bevëlkerung. An eben duerch, doduerch, dass si sech och, dat ass eng Taktik, déi och vill aner riets Parteien uwenden iwwerall an Europa, eben dass si soen, also si erschafen domadder esou e simplifizéiert, homogent an exkluéierend Mir. Also esou e Mir, an dat gëtt, dat Mir kann awer net existéieren ouni een anert, dat exkluéiert gëtt. A Si putschen dann ebe gewëssermoossen eng irrational Angscht op virun deem Aneren. An an dësem Fall ass dat Anert sinn dann eben d'Medien, géint déi sech stänkeren. Dat gesäit een och an deem dote Beitrag. Genau, do schreiwe se eben, jo, d'Lëtzebuerger hu sech net aschüchtere gelooss. vun der massiver a koordinéierter Jo-Campagne vun der Regierung, vum grousse Patronat, vun de Spëtzte vun de Gewerkschaften, et gëtt eben och géint d'Gewerkschafte gestänkert, wat och ëmmer nees d'riets Parteie verbënnt an Europa, da vun Deeler vun de Medien, eben dat typescht Lügenpresse-Argument eben, datt d'Medien denigréiert ginn, vun der Kierch, vu selwer ernannten Elitten, wou och nees déi ominös Elitte sinn, woubäi net preziséiert gëtt, ween déi Elitten iwwerhaapt sinn, a jo, genau, a Grupp vu Konschtschaften, dat heescht, gëtt dann och nees géint ganz intelligent säi gestänkert, eben och esou en Anti-Elitismus gewëssermoossen, an dat verbënnt och all Beweegung, och d'AfD an d'Front National a sou. Genau. An. Moment. Genau. An beispillsweis hu se elo, dat do war och, dat do war och rezent, do hate se och géint den, wat och nees beispilhaft ass, do hu se géint de Luc Caregari gestänkert an iwwert heen hinwech op d'Association luxembourgeoise des journalistes professionnels, dat heescht esou versicht och iwwert heen dann géint d'Journalisten allgemeng virzegoen an dat gëtt scho bëssi ze bedenken, datt se eben esou versichen dann d'Medien eben, jo, géint d'Medien opzehetzen esou ze soen. Jo genau. Ob dat wat hien elo gepost huet oder net richteg ass, doriwwer kann ee gär diskutéieren, mee eben si hat se dann esou géint d'Journaliste gewëssermoossen op a stelle si gewëssermoossen als Feinden duer, déi géint d'Lëtzebuerger sinn oder géint d'Lëtzebuergesch Vollek souzesoen. Genau, hei ass nach e Kandidat vum Bild 250, op deen ech nach wäert agoen. Dee rufft sech dann och esou krass drop an, datt en an der politescher Mëtt ass, obwuel ee kloer gesäit, datt et awer zimmlech ënnen no Traditionalismus geet, an huet dann eben als Titelbild, also jo genau. An eben setzt hien net nëmme géint Medien an Journalisten op, mee och géint Auslänner a Geflüchteter. Beispillsweis huet den Bild 250 President an deen och elo kandidéiert fir den adr, deen huet Geflüchteter pauschal als Abenteurer, Krimineller a Wirtschaftsmigrante bezeechent. An mir maachen och eben Angscht viru Fransouse virun allem, well se ëmmer nees géint d'franséisch Sprooch virginn, an och viru Frontalieren. An dat am kloersten, meng ech, kënnt dat am Virschäin am Wachstumsbegrëff, deen mat deem souwuel d'ADR wéi och de WCO an d'Pop sech rëmgeheien, well fir si ass Wachstum oder Wuesstem net ekonomesche Wuesstum, mee fir si ass et Bevëlkerungswuesstum. Ech weess net, ob dat eppes domat ze dinn huet, datt de Fred Keup Geosproff ass, mee op jidde Fall mécht hien ewer ëmmer nees, datt et en demografesche Wandel ass gewëssermoossen. An dobäi ass Wuesstum eben immens komplex. e Phänomen, dat aus villen ënnerschiddleche Facteure besteet, wou dann eebe Bevëlkerungswuesstum just ee klengen Aspekt ass, mee si simplifizéieren dat eeben op de Bevëlkerungswuesstum, well hinnen dat da praktesch ass, well se dann eebe géint Ausländer kënne stänkeren a géint Frontalieren, well déi eeben, déi Argumentatioun ass eeben, datt doduerch, datt ëmmer méi Leit op Lëtzebuerg kommen, datt dann d'Liewensqualitéit sénkt, dat heescht aka méi Auslänner gläich manner Liewensqualitéit, an eeben déi simplifizéiert Definitioun vum Wuesstum versiche si dann iwwerall ze propagéieren. A genau, a wéi ech herno nach och nach beschwätze wäert, hu si ebe lo mat deem ganze Wuesstumsdebat och, hu si och de politeschen Diskurs beaflosst an déi aner Parteie sprangen och drop un, wat geféierlech ass. A genau, jo, an eben dat beruffen op politescht Mëtt, dat hëlt heiansdo zimmlech bizar Formen un, wéi ech lech elo weise wäert. Genau, zum Beispill huet de Daniel Rink eben, deen och kandidéiert fir si, huet dann ebe gesot, datt hien politesch Mëtt ass an dat als Titelbild gemeet. An trotzdeem, komescherweis, trotz der Tatsaach, datt si anscheinend politesch Mëtt solle sinn, ginn et dann awer bekannt Rietsextremer, déi si elo op eemol mega cool fannen. Beispillsweis, ee Beispill dovun ass den Dan Schmietz, vläicht kannt e vun iech e puer deen. Hien huet et dun elo als Profilbild. An wann ech, also wann ech eng Partei wier an Mënschen wéi den Dan Schmit, déi eben e puer mol virbestrooft sinn, dee mech och schonn a meng Famill bedrot huet a sou, an dee schonn am Prisong souz wéinst sengen Hetzaussoen, also wann meng Partei bei deem Sympathie giff ervirruffen, giff ech mer Gedanken maachen. Also ech wéilt net onbedéngt fir sou Mënsch uschwätzen. An Elo kritt Der Pech. Do trotzdeem eeben, mee dat, verschiddener vum adr gesinn dat elo net als Problem, zum Beispill den Tom Weidig, dee seet elo, datt, also do muss ech emol liesen, also do ass Daniel Rix seet, mir si géint all Lex extremis, esouwuel riets wéi lénk, Punkt. An dann, genau, a wa mer Léisunge proposéieren, déi der politescher Mëtt a Leit mat rietsem Gedankegutt passen, ass dat gutt an net schlecht. Well d'Heescht, datt déi Extrem sech an d'Mëtt beweegen. Si sinn also ënner Kontroll. Also déi, déi Logik, datt et, mir si, muss ech och emol der Zong zergoen loossen, dat heescht, si si esou an dem, vun der, an der Iwwerzeegung, datt se d'politesch Mëtt representéieren, datt dann ebe sou logesch Katastrophen zum Virschäi kommen. A genau. An iwwregens sinn och, jo, du, se huet dat nach eng Kéier gesot. Jo, et ass dëst Joer widderhuelt sech eng Kéier dat. An trotz der Tatz, an komescherweis sinn dann och Leit wéi de Fred Keup, den Dan Hardy an d'Alice Therese, dat och fir d'B 52 kandidéiert, déi si mam Dan Schmit op Facebook befrënnt. Lo ass et esou, si hunn zimlech vill Frënn op Facebook, mee da froen ech mech awer, ob si net ëmmer sech eppes Komesches denken, wa se da esou Beiträg wéi déi heite gesinn, zum Beispill esou eppes, Dat kënnt mat der, et muss ee sech virstellen, datt de Fred Keup dat op senger Facebook-Wall gesäit, esou eppes, genau, an do huet en dann och de, ass géint de Garry virgaangen, deen och hei ass, dann ebe schreift dee esou Saachen, an do gesäit een och, datt e mam Dan Hardy a mam Ales Thirez befrënnt ass, an da schreift dee esou lénksextremen Drak a sou, bäh, jo, an dowéinst, si versiche sech dann ëmmer vu riets ze distanzéieren, mee sinn dann awer mat hinne befrënnt. Wat och zimmlech dubios ass, well gëtt eng Gesag, typesch Facebook, gëtt esou Gruppen an déi kënnen einfach esou erageroden, do sinn dann och heiansdo Politiker dran, mee fir e Frënd op Facebook unzehuelen, muss een aktiv akzeptéieren an dann ass et komesch, dass se se och manner net löschen, obwuel déi dann eben esou Beiträg posten dowéinst. Dat gëtt engem ze bedenken. Jo, an et ass och esou, datt datt Leit ebe virdru weiderhin ëmmer esou, jo, mir sinn eben politesch net esou, a mee komescherweis entwéckelt sech zum Beispill dem Tom Weidig seng ëffentlech-privat, also datt ëffentlech, mee datt ebe säi Privatprofil. Dat entwéckelt sech ëmmer méi zu esou engem Knotenpunkt fir d'riets Zeen, wou dann déi Riets déi ganz Zäit kommentéieren. An d'Al Schmied hat och ëmmer esou Säiten, eng dovunner war Scho mäi Lëtzebuerg gär oder esou, déi och jo zimlech vill Medieresonanz krut. An elo dreift en sech eben weider um Tom Weidig senger Säit rëm an do schreift en beispillsweis, do hätt den Tom Weidig esou eng onméiglech Rechnung gemaach iwwer wéi vill Refugiéen zu Lëtzebuerg sinn. An dunn huet den Dan Schmit eben mat sengem zweet Account gesot, jo déi meescht si sozial Schmarotzer. An iergendwéi ass dat onwiddersprach bliwwe vun de Leit do, oder se hu souguer gesot, Jo, dat do, genau, dat do ass de Problem. An den Tom Weidig gesäit och iergendwéi kee Besoin dran, an dat ze lëschen. An allgemeng dreiwe sech do dann ebe ganz komesch Leit rëm op senger Säit. Awer lëscht en, moderéiert déi Inhalter net, wat och zimlech bedenklech ass. An aner gi geblockt. Genau. Jo, genau. An da ginn och vill Kritiker geblockt. Sou. An da kommen ebe sou Dénger, sou Kommentare, wou dann ebe Leit géint. Wou ee schreift, esou, ech wëll keng Afrikaner a keng Moslems, déi net zu eis passen a sou Saachen. An esou Kommentarer ginn dann ebe stoe gelooss um Tom Weidig senger Säit. Jo, genau. Jo. Genau, an et sinn och aner Leit, déi mat eis op P52 kommentéieren, esou déi ëmmer an der rietser Zeen aktiv waren, zum Beispill de Steve Malmer, dee elo esou eng Partei huet wéi Fräi Sozial Alternativ, an den Dany Sobral, deen aus der adr ausgeschloss gouf. Déi kommentéieren elo ëmmer op P52 an bedreiwen do hir Propaganda, an dat gëtt och alles net gelëscht a stoe gelooss. Genau. A fir nach eemol op dat Mir-Gefill, dat si erschafen, zréckzekommen, dat gëtt duerch eng Method erziilt, wat ech esou als weaponized nostalgia géif bezeechnen, also instrumentaliséiert Nostalgie. An eigentlech hunn ech dee Begrëff ugetraff esou am Kontext vu popkulturelle Phänomener, wéi beispillsweis Star Wars oder Disney-Filmer, esou datt et do esou ass, datt dann versicht gëtt, mat Nostalgie méiglechst vill, jo, Profit ze maachen souzesoen. A genau dat nämmlecht Gëtt dann eben och an der Politik gemaach mat weaponized nostalgia, heescht eis, da ginn et esou, dat ass eben, ginn et esou Slogans wéi Make America Great Again oder esou, wou dann eben op en Amerika referéiert gëtt, dat anscheinend eng Kéier groussaarteg war, mee elo net méi, wou dann och eben esou nostalgescht Gefill sollt ervirgeruff ginn. An déi meescht riets Parteien agéieren domadder. An da gëtt eben Nostalgie massiv instrumentaliséiert, oft mol eben a Verbindung mat sou engem kultesche Beschwöre vun nationale Symboler an Ereignisser, also sou dee klengst gemeinsam Nenner eben, déi een lëtzebuergesch Nationalitéit, Natioun verbanne mateneen. Eben sou do beispillsweis dann poste déi ganz Zäit lëtzebuergesche Fändel, oder se maache sou iwwert Kleesechersdag an dergläichen, an déi éischten Bänn, wéi gesot 800 Joer, eben sou dee ganz, gëtt eben sou Esou e Bild beschwuer vu Lëtzebuerg als verluerent Paradies eben. An dat verluerent Paradies, dat war anscheinend ethnesch a sproochlech homogen, wat jo guer net de Fall war, well Lëtzebuerg schonn ëmmer multikulturell geprägt war. An da soen se och ëmmer, jo eben op der Fouer huet, do beispielsweis op der Fouer hunn se deemools ëmmer Lëtzebuergesch geschwat, bla bla. An oder se soen, datt zu Diddenuewen och ëmmer Lëtzebuergesch geschwat gouf a lo eben net méi. An dat gëtt dann eben elo mat der Situatioun hautzedaags kontrastéiert, wou d'Lëtzebuerger selwer an d'Sprooch anscheinend bedrot sinn, obwuel all Fakten, ewéi ech dowéinst elo sprieche, well esou vill Lëtzebuergesch Course wéi ni gouf, well esou vill Leit wéi ni et schwätzen, an absoluten Zuelen, an och, genau, jo, an. Fakte kommen do géintiwwer eben net un, well si esouvill mat Emotiounen wéi Nostalgie spillen an hinne geet et just ëm gefillte Wouerechten. A genau déi gläich Method gëtt och vun anere rietsen ugewannt, zum Beispill vum Dan Schmitt oder och vum Pierre Peters, deen och elo nees aus dem Prisong ass an och op senger Säit Heemecht an Natur nees esou seet, datt d'Lëtzebuerger wäerten an der Minoritéit sinn oder ausstierwen, esou gewëssermoossen. Genau. Jo, an déi Nostalgesch opgelueden Idealiséierung vu Lëtzebuerg, déi gëtt dann heiansdo vun hinne bis zum Punkt vum Geschichtsrevisionismus gedriwwen. An dat ass u sech jo déi bedenklechst Konsequenz vun dëser weaponized nostalgia. Zum Beispill gëtt et e Video vum Kartheiser, wou e sech driwwer opreegt, iwwer den Artuso-Bericht, wou ebe mam Resistenzler-Mythos e bëssi gebrach gouf, also wou dee e bëssi méi kritesch reflektéiert driwwer gouf. An, genau, an, oder de E Kommentar, dee warscheinlech vill Leit vun iech scho gesinn hunn. Jo, genau, dat ass deen, dass se mol nees soen, dass Lëtzebuerg aus dem Alldag verdriwwe gëtt an, oh, do gesäit et net esou gutt aus, ah, gesäit een net, genau. An dann, et stëmmt, dass eeben dann Geschichtsrevisionismus, dee se bedreiwen, an vläicht hu scho e puer vun iech dee Kommentar gesinn, wou se dann eebe soen, jo, Quatsch, beim, ech liesen enker vir, Quatsch, beim Volksstumm ass et net wierklech ëm Nazi-Ideologie gaangen, mee drëm, d'Russen, zäitlech opzehalen, esou datt déi Alliéierte mat méi Terrain kréien zu engem Zäitpunkt wou de Krich eriwwer war. An et gëtt nach méi, jo hei ass hien, datt d'Nazien hunn d'Lëtzebuerger wéinstens net erhéngere gelooss, op jiddwer Fall net zu Lëtzebuerg. Jo, dann am Bezuch op d'Nazi-Regime, nee, et wor net eppes Eemoleges. Mao a Stalin hunn an där Zäit och Milliounen ëmbruecht. Mir si komplett blann géint déi Verbriechen. Oder hei, et huet en och nees gesot, déi zwee Okkupatioune ware schlëmm an dann d'Zwangsrekrutéierung hu méi Lëtzebuerger Jongen d'Liewe kascht wéi an d'Wehrmacht, mengen ech. Sou, also och nees gefillte Wourechten. An do ass och e Kommentar. Do huet en dann, genau, dat war, also dat ass en Zitat aus engem Buch, dat war esou e Prozess géint ee Mann, deen a sengem Buch Holocaustleugnung bedriwwen huet. An do huet en eeben esou e Zitat virgelies. An dann huet den rtl eebe geschriwwen, datt dat d'Minimiséiere vum Holocaust gewiescht wär. An da freet den Tom Welling esou, Jo, wou genau gëtt dann elo den Holocaust geleugnet an deem Zitat, Eben, dass en, e spillt dann och ëmmer e bëssi esou den Teufelsanwalt, dass en eben esou d'Wuert ergräift fir Leit esou, déi dann eben, fir net selwer dofir kënne veranlagt ze ginn, ergräift en dann d'Wuert ebe fir Leit, déi esou Positiounen vertrieden. An dann mécht en och nach ënne esou en Disclaimer, Ich bin der Meinung, dass die Massenvernichtung von Juden und anderen Gruppen gegeben hat, also fir dass e sécher ass, dass e keen, ja, Nazi ass oder genau. Jo, an dann soot se nach esou Saachen. Jo, waart. Gin nach bei. Jo, du gëss wierklech. An dat ass och, déi Kommentarer virdrun, dat muss een och bedenken, ech gouf do wéinst vill vun hinnen attackéiert, an hien huet eben gesoot, jo, du muss ëmmer de Kontext bedenken. An Egal wéi Kontext, ech mengen déi Ausso, den Einzelnen Lëtzebuerger wier ze verhingere bloot, ass einfach net ok. Ech mengen do si mir eis all eens. Mee de Kontext mécht et eigentlech nach méi interessant, well hien huet versicht eben ze weisen, esou, oh, kuckt déi béis Fransousen, déi waren, hunn eis och leide gelooss. An dat ass eben esou en anti-franséische Ressentiment, deen duerchgängeg bei hinnen ass. Also bei 1750, an do ass nach e weidert Beispill, wou en dann eebe seet, jo, an eescht Kinnek vu Frankräich brauch d'Fong, mir hunn am Fong Lëtzebuergesch geschwat, obwuel d'Lëtzebuergesch als Sprooch deemools an där Form nach net gouf. Jo, da gëtt eebe esou mat Geschichtsrevisionismus hir Agenda virugedriwwen. A genau, an déi Ausso vum Tom Weidig, well kee vu 1750 huet sech vun deenen distanzéiert, se huelen esouguer éischter ëmmer a Schutz, Ech, de Fred Keup, hueten um Radio esou a Schutz geholl, soten, jo, muss een de Kontext kucken, an déi Diskussiounen, déi goufe mat vill Sarkasmus an Ironie bedriwwen. Genau, an da war et nach esou, datt de Gast Gibéryen beispillsweis, dee war esou, jo, ech stëmmen deem net zou, wat den Tom Weidig sot, also dat stëmmt net, dat war eppes Eemoleges, déi Verbriechen, mir kënnen net vun der Lëscht huelen, ass schonn drop, ebe esou, a si hunn och e bëssi eng Carte blanche, esou soten. An déi dote Kommentarer, déi stounge scho säit Joer, also säit engem Joer do, An d'LEF huet hir Kooperatioun mat Witze an 50 schonn Ufank des, also elo réischt Ufank des Joers ugekënnegt. Dat heescht, se hate laang genuch Zäit, fir ze kucken, wat déi Leit sou vu sech ginn hunn, an se trotzdeem decidéiert, da mat deenen an de Wahlkampf ze goen, wat och zimlech bedenklech ass. Genau. An. Jo, do sinn nach esou Saachen, wou se dann d'Geschicht vu Lëtzebuerg wëllen ënnergruewen. Da schreiwen se, Lëtzebuerg ass guer net multikulti. Lëtzebuerg ass zum Deel e melting pot, ebe sou, well ebe beim melting pot, wou dann nach, beim melting pot geet een eben dovun aus, datt nach d'Auslänner gewëssermoossen assimiléiert kënne ginn no enger Zäit. Genau, a si behaapten dann och ëmmer, si wäre fir eng richteg Méisproochegkeet eben, also richteg Méisproochegkeet. Da soen se, jo, Lëtzebuergesch soll gläichberechtegt sinn nieft Franséisch an Däitsch oder genau esou vill verwennt ginn. Mee wann ee kuckt ënnert der Uewerfläch, si se guer net dofir. Well dann an aneren, zum Beispill am Wahlprogramm, gesäit een dann, dass bei den Nimm vun Uertschaften, Stroossen a Gebaier A ech liese mol vir, Also d'ADR wäert systematesch duerchsetzen, datt op den Uertschaftsschëlder am Agank vun den Dierfer a Stied déi lëtzebuergesch Uertschaftsnimm als éischt a fett an am Fettdrock geschriwwe ginn. De franséischen an den däitschen Numm kommen drënner. Ech mengen, dat hu se jo elo ganz vill gemaach, esou datt se mat deene Schëlder esou héich gehalen hunn. An, jo, an dann awer, wou lëtzebuergesch Stroossen oder Flouernimm existéieren, ginn dës exklusiv benotzt. Déi franséisch D'Bezeechnungen op de Gemengegebaier ginn duerch lëtzebuergesch Bezeechnungen ersat. Dat ass dann déi richteg Meersproochegkeet, déi si sech virstellen. An nach deen heite Kommentar, dat war eng Diskussioun och mam Christo Frühling, deen och e bëssi iwwert si bloggt an da si och kritiséiert huet. An dunn hu se da geschriwwen, ënnen am Kommentar gesäit een, jo richteg, Lëtzebuerg ass eigentlech en eesproochegt Land, am Contraire zur Belsch. Also dat muss ee sech mol op der Zong zergoe loossen. dass si wierklech Lëtzebuerg hei grad als eesproochegt Land duerstellen, obwuel dat allen, jo, der historescher Konstitutioun vum Land, also esou wéi d'Land sech historesch a kulturell konstituéiert huet, dat widdersprécht deem einfach tel quel. Genau. Jo, awer domat héiert sech net nëmmen op. D'adr a Witze an d'Wort, sou de Geschichtsrevisionismus zum Beispill, ass de, huet de Joe Thein vun déi Konservativ, deen och mol beim adr war, deen huet da gesot, jo, warum die Linken voll Nazi sind, deelt ebe sou Artikele vun enger Nazi-Säit iwwregens. An dat ass ebe sou deen Diskurs, datt se elo versichen ze soen, datt déi Nationalsozialisten u sech lénks waren, well se Sozialisten am Numm hunn, dat och eben an Däitschland propagiert gëtt vun der, vu verschiddene Politiker, wéi vum Erika Steinbach beispillsweis, an genau, an déi behaapten dat eben elo. Esou, da gëtt virugestalt, war Hitler rechts? Esou, jo. An da versiche se eben duerzestellen, datt hien am Fong lénks war, esou. An genau, jo, also dat do war elo virun allem esou inhaltlech Entgleisungen. Mee déi sinn eben net op nëmmen op inhaltlechem Niveau, mee och op rhetoreschem Niveau. A fir dat bëssi esou eng Introduktioun dozou ze maachen, weisen ech iech elo e Video. Einfach well ech fannen, et representéiert zimmlech gutt esou d'rhetoresch Taktike vun de Rietse. Vill europäesche Länner, do geet d'Bevëlkerung zeréck, do gi ganz Landstrécher gi veröden, do ass näischt méi elastisch, déi Länner gi lues am Op héijer Produktivitéit opgebaut ass, op héije Mehrwert opgebaut ass, op enger Qualifikatioun vun de Leit op ass, wou mer wëllen, dee Prozess dee kënnt, dee wäert net nëmme fir eis e Grenze.

Kandidaten éiere vu Bléck 250, déi bedreiwen an Diskussioun ënnert hire Beiträg op soziale Medien oder och eben op der Tëlee systematesch, wat een als Derailing bezeechent, eben jo Entgleisung, fir Kritikpunkte gewëssermoossen z'ëmschëffen. Also si versichen eben d'Glaubwürdegkeet vun hire Kritiker z'ënnergruewen, andeems se beispillsweis op hiert jonkt Alter verweisen oder datt se näischt vu Wëssenschaft verstinn. Dat ass mir och scho e puermol geschitt. Oder wa ech dat esou gesot, Dir hutt iwwerhaapt keng Anung vu Wëssenschaft, also sidd Der direkt ausgeschloss vum Diskurs. Also dann ginn se, well do si jo lauter Kritikpunkten, déi virgeworf ginn, an da soen se einfach, Dir hutt einfach keng Anung vu Wëssenschaft, an da ass d'Diskussioun eriwwer. Oder hei war ee Kommentar, deen ech krut, wou ech enker kritesch kommentéiert hunn, an do hu se dann eben esou wierklech. erap loossen, sou den Video vum Macron gepost wou heen eben e Jonken zurechtweist, sou dass heen Si un jour tu veux faire la révolution tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord? Et à ce moment là tu iras donner des leçons aux autres An dat war hir eenzeg Äntwert déi se op meng Kritikpunkte geliwwert hunn. A genau, an eng Kéier haten se och gesot dass ech mech zeréckhale sollt mat menge Kritikpunkten, well ech jo nach keen Bachelor hunn an der Villebäck nach emmer studéieren, sot ech hinnen, Paul, et ass mer zimlech egal, firwat de Fritz, well hien huet just schonn e Bachelor, also ganz dovunner ofgesinn, an a Gemeng, jo, genau. Oder wat se och ganz gäre maachen, ass, datt se eeben de sougenannte Professor of Nothing-Feelschluss uwenden, An déi geet esou, datt eben ëmmer iergendeen als Dokter oder Professer ageféiert gëtt. An dat ass beispillsweis elo beim W250-President Tom Weideck de Fall, datt se en ëmmer als Dokter Tom Weideck soen. An dat ass esou, soll eng gewëss Aura vun Autoritéit verstréit ginn an eng gewëss, soll eng gewëss intellektuell Legitimatioun kréien, obwuel Text, D'Fachgebitt vum Professer guer näischt mat dem Thema ze dinn huet, iwwer dat geschwat gëtt. Also hien ass jo, muss ee bedenken, hien ass Dokter an der Physik. An dann bréngt se ëmmer nees säin Doktertitel als Argument vir, obwuel d'Diskussiounen ëm Sprooch a Wuesstum ginn, woubäi hien jo do wierklech elo net onbedéngt den Expert ass, eleng vu senger Ausbildung hier. An genau. Jo genau, dat ass nit nemmer esou. Do kann ech nëmme laachen. Ech hunn en Dokter, war op engleschen Elitteunien an hunn och Neurobiologie a Speech Science studéiert a sinn Chairman vun enger Forschungsgremium iwwer Fluency Disorders an huet Kriibs geheelt wahrscheinlech. Wat genau ass deng Expertise, ausser dass s de e bezuelte Political a Tech Doc mat DP Parteikaart bass, deen op eng Karriär an der Partei hofft? Jo, ech mengen dat erkläert sech vu selwer. Oder ass et beleideschend och einfach nëmme Leit? Genau, dat wollt ech och nach weisen.

An deng Mamm ass dir Dochter vun der Kand? An deng Fra? An deng Kanner? Jo, déi ganz versiffte Brut. Iwwregens, deen ass e ganze Politiker, ne? Ëh, och e Vollidiot, jo. Et säi denn, dass ech en zimlech héijen Discours, deen do gedriwwe gëtt. Ja, deng Mamm kann net méi houfreg op dech sinn, de Facebook Taliban op der Hetzerlou. Du kënns an de Gangae un. Oder hei, dat ass net, dat ass net méi esou witzeg, dat ass wierklech, do seet ee sou, Drag Queen Bëttel ass out, also och Homophobie an Transphobie zimlech staark bei hinnen. Genau. An eng weider Praktik, déi se hunn, ass Aschüchterung, wierklech. Dann gëtt et Leit, déi se kritiséieren, deene geheien se Diffamatioun vir, an da soe se eben, datt se hinne mam Riichter droen. An o, do hunn ech och ee Beispill, do hat een e Meme gepost iwwer den Tom Weidig, an da sou, adr-Emigranten, jo, do gesitt Der, adr-Emigranten gräifen eis Lëtzebuerger Sprooch un, an dann Tom Weidig am Samurai-Kostüm. An dann huet hee geschriwwen, Dat ass e manipuléierte Screenshot. Dat ass eng Warnung, ech ginn dat soss weider. Jo, also et wär sécher zimlech witzeg, wann net esou eben d'Leit déi ganz Zäit versiche géingen anzeschüchteren. Jo, genau, mir perséinlech hunn och scho mam Affekot gedroen, da sot se, jo, dat wäert dir och schueden a sou. An de Fred Keup huet mech och schonn e puermol ugeschriwwen a gesot, datt en, datt ech hien diffaméieren a sou, an datt ech soen, datt hie mech bedrot huet, wär och eng Diffamatioun a sou. Genau. A wat och interessant ass, ass eben, datt se bei deene Virwërf vun der Diffaméierung, Iwwer Begrëffer usurpéieren beispillsweis soen se dann, jo et ass, gëtt Hetz géint eis bedriwwen oder Dir sidd intolerant eis géigeniwwer, an obwuel déi Begrëffer jo eigentlech ugewent ginn, fir dat ze beschreiwen, wat d'Spektrum mécht, ebe well se intolerant géigeniwwer Geflüchteten oder Auslänner sinn a sou. Jo, genau. An da blocke se och einfach d'HK-Leit, déi bei hinne kommentéieren, déi se kritiséieren. Genau. A wat och interessant ass, ass, datt elo aner Rietsparteien, wéi beispillsweis déi Konservativ, déi versichen elo politescht Kapital draus ze schloen, datt si ebe sou Saache vu sech ginn. Zum Beispill huet de Joe Thein d'lescht Kéier de Weidegg an iergendenger Diskussioun attackéiert a gesot, Jo, wat ass da mat deenen Nazi-Aussoen do? Muss sech ëmmer dovunner distanzéieren. Domadder wëllt e sech da e bësse méi als e bësse méi moderat duerstellen. Mee. Elo war e rezente Fall, dee beweist, datt dat net stëmmt, well do war, vläicht krut Der dat och mat, do war, hei hunn ech en Ausschnëtt aus engem Artikel, wou dann ebe bei enger Veranstaltung de Joly Thein säi Papp tel quel dem Sven Clement vun de Pirate gesot huet, Pass op, datt s du der net eemol wierklech der kriss. Wourop hin hee vun der Veranstaltung ausgeschloss gouf. An de Papp vum Joly Thein ass iwwregens och Member bei Les Conservatifs, genau wéi seng Mamm. An déi bedreiwen dann eben och Aschüchterung vu Leit. An de Joly Thein, dee gouf Ebe kritiséiert, datt heen, genau, dat war eben d'Saach, heen war em där Veranstaltung an dunn huet en ebe kritiséiert, datt europäesch Parlamentarier, déi heen net wiele kann, d'Quote fir d'Verdeelung vu Flüchtlinge bestëmmt hätten, mee awer dat gouf net vun de Parlamentarier, mee vum EU-Ministerrat fir Justiz an Inneres beschlass. Dat heescht, en hat guer keng Anung, wéi EU-Politik funktionéiert. An dann huet de Sven Clement oder déi aner Leit aus der Diskussioun, déi hunn him drop higewisen a korrigéiert, an huet hien ebe gesot, jo, meng Meenung gëtt net respektéiert, blala. An genau, an do gouf, jo, do gouf e korrigéiert. An dunn hu si, seng Eltere waren dann eben net esou frou, datt hir, hire Jong net esou gutt behandelt gouf. An dunn hu se eben ugefaangen, Drogen auszeschwätzen. Dowéinst, also bei hinnen ass dat och ganz wäit verbreet. An jo, wat nach ass, en Joe, dee deelt och AFD-Beiträg, also vum Gauland an de Leiten, datt de Gauland seet, datt d'Türken net zu hinne gehéieren. Genau, an Et ass och nach eng aner Partei, déi elo op Déngens getrueden ass, dat ass Demokratie 2018. Ech hunn elo virun och vun deenen héieren, well déi jo zimlech dubios Methoden hat fir Leit ze rekrutéieren. An déi hunn elo och, also si hunn elo net ganz konkret Inhalter, well si wierklech virun allem iwwer mat Referende wëllen agéieren. Mee wann een da kucke geet op d'Facebook-Säite vun deene Leit, zum Beispill deele se dann Dénger vum Orban, An da schreiwen se, wann een si dofir kritiséiert, da schreiwen se, et geet ëm seng Ausso. An genau dat Argument hunn ech schonn eng Kéier héieren, wou de Steve Malmer Zitater vum Hitler gedeelt huet. Also dat ass elo wierklech net keng gutt Verteidegung. A genau da maachen se esou komesch Verschwörungstheorien, esou Massenmigration als Waffe, Einwanderungstsunami gegen das deutsche Volk, also dat deelen se esou, also ganz komesch Saachen. An d'Sonja Holper, dat och bei hinne Spëtzekandidat ass, deelt da esou Saachen. An da krätzt scho selwer um Buch. An dann, ja, genau. An dorop wollt ech nach zréckkommen. Ja, genau. Also d'Geforen dovunner sinn u sech, datt déi ganz riets Zeen, eben ugeféiert vu 1950, adr, esou fir eng Verroung vum ëffentlechen Diskurs suergen. A si maachen u sech mënschefeindlech Usiichten nees salonfäeg. an entmënschlechen oder dehumaniséiere gewësse Moossen Auslänner, Geflüchteten, andeems se se als Bedrohung konzipéieren op allen konzipéieren op allen Niveauen. An domadder, ech soen net, dass se direkt verantwortlech oder schëlleg dofir sinn, mee si kreéieren awer eng Atmosphär, an där sech Leit nees encouragéiert fillen, Saache vu sech ze ginn, déi wierklech zutiefst mënschefeindlech sinn. An eebe wat mir jo elo am Wahlkampf gesinn, dass do eebe Wahlplakater mat Juden beschmiert goufen oder, Dass Politiker esou Kommentarer gepost kréien, wou dann ee schreift, dat war bei engem, wat och bei der Säit vun der LSAP, do huet ee geschriwwen, den Ernst Ottowee huet geschriwwen, D'Zäite wäerten nach kommen, wou s du an däi Pak déi sinn, déi do am Slip knéien. An dann huet de Robert Goebbels vun der LSAP geschriwwen, O hei, nach esou e knaschtege Parasit, deen nach ni eng richteg Aarbecht hat, de Leit d'Suen aus der Täsch ze klauen, dat kënnt der, hö, An är mental Krankheet ka behandelt ginn, eng eenzeg Dosis bleiw geet duer. A sou Kommentarer ginn dann eben, tauchen dann och ëmmer méi op. An déi fillen sech eben doduercher, dass elo sou Dokteren an nach aner Leit a Proffen a sou bei der Médecins 150 oder bei bei der adr sou Saache vu sech ginn, fillen sech eben ëmmer méi Leit encouragéiert, sou Saache vu sech ze ginn. An Ech géing d'Prognos maachen, datt esou Kommentaren och ëmmer méi komme wäerten, wann ëmmer méi den Diskurs duerch si vergëft gëtt gewëssermoossen. An däerfen natierlech och net an eng Hysterie verfalen, well natierlech si se net op deem Punkt, wou se wierklech elo an der Chamber wäerten iergendwéi déi stäerkst Oppositiounspartei oder esou ginn. Mee trotzdeem muss een awer esou während den Anfängen bedreiwen gewëssermoossen. Jo. A wat och nach zimlech riskant ass, ass, datt eeben d'Parteien an der politescher Mëtt och lues a lues den Diskurs vun deenen iwwerhuelen, also déi, déi elo wierklech an der politescher Mëtt sinn. An zum Beispill, wann ee kuckt d'Wahlsloganen vun der DP, eeben wou se soen, d'Zukunft op Lëtzebuergesch, wou dann eeben och un déi national Identitéit appelléiert gëtt a sou, an déi dann, oder déi Gréng, déi och dann eeben esou mat der Heemecht léif maachen, wat per se jo d'Ausso u sech ass jo elo net, wierklech krass riets, mee et ass eben, ech hunn d'Gefill, wéi wann ebe versicht esou Diskurs bedriwwen, wéi wann se versichen esou Diskurs ze bedreiwen, deen eben och d'Leit dann um rietse Bord e bëssi usprécht an déi dann wahrscheinlech och ofzitt a sou. An genau, an wat och bedenklech ass, datt déi vu Bild 2050 oder vum adr Fans vum Kurz sinn, also vum Sebastian Kurz, deem seng Regierung Grad an Éisträich de Rechtsstaat demontéiert an d'Pressefräiheet aschränkt. Eis dem Fred Keup seng Facebook-Leit, Sebastian Kurz a Kron-Zeitung. An dat weist dann och, wat Lëtzebuerg bevirstoe kéint, wann déi jeemools un d'Muecht sollte kommen, wann si esou Virbiller hunn. Genau. A jo, dat war et u sech mat menger Presentatioun.